א גוטן טאג חשובע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת כי סבא. די תורה זאגט אונז אן די מצוה פון ביקורים זאגט די תורה והיו כי סבא אל הארץ אז דו וועסט אריין קומען אין ארץ ישראל אשר ה' אלקיך נושא לך נחלה וואס די אייבערשטער געבט אונז פאר א ירושה וירשתה וישבת בה און דו וועסט עס ירש'ן און וועסט דיך באזעצן אין איר זאלסטו ברענגען ביקורים שטעלט זיך אויף דעם רשע.

וואס וויל רש י דא צולייגן מיט דעם מגיד, איז ווי די מפרשים זענען מסביר, אז רש י וויל זאגן, זאלסט נישט מיינען אז א מענטש קומט אריין אין ארץ ישראל און ער פלאנצט איין ביימער, א פעלד, זאל ער גלייך גיין ברענגען ביכורים, זאגט די תורה ניין, ווען ברענגט מען ביכורים? לאחר שישי' סעודות וחוקיו, נאכדעם וואס מען האט איינגענומען ארץ ישראל און עס צעטיילט. וואס טייטש איינגענומען ארץ ישראל? בפשטות מיינט עס גאנץ ארץ ישראל. גאנץ ארץ ישראל וואס דאס איז געווען זיבן יאר פון די מלחמה און נאך זיבן יאר פון צעטיילן, פערצן יאר, נאך די פערצן יאר ערשט דעמאלטס איז מען נישט חייב געווארן צו ברענגען ביקירים.

אז מען לערנט עס נישט ארויס פון אנדערע פלעצער ווי ס'שטייט יסובוי וואס איז נאר נאך ירושה וישיבה, נאר גלייך ווען א מענטש קומט אריין אין ארץ ישראל ער באקט א חלה דארף ער גלייך געבן חלה, אפשיידן חלה, וואס איז פשט אז אויף ביכורים איז נישט אזוי? ביכורים אפילו א מענטש האט זיך שוין באזעצט. ווי רישתא ווי שבתא האט מען געקענט זאגן אפילו ווען איינער האט האט שוין איינגענומען זיין חלק און ער האט זיך שוין באזעצט דארטן ער האט שוין זיין פעלד זאל ער שוין דעמאלטס גלייך ברענגן ביכורים ובפרט וואס איז דאס די מצוה פון ביכורים איז ווי רשי זאגט ווייטער מגיד שעיני כפי טובה, די גאנצע ענין פון ביכורים איז אז מען זאגט פארן אייבערשטן, שכוח אז דו האסט אונז געגעבן א פעלד, שכוח דו האסט אונז געגעבן ארץ ישראל, און שכוח אז איך האב באקומען א פעלד און איך האב פירות, ברענג איך די רשות די ביכורים פון די פעלד, און איך זאג א דאנק פארן אייבערשטן פארן האבן די פעלד. איז פארוואס טאקע זאל מען נישט גלייך ווען מען באקומט די פעלד און מען פלאנצט איין און ס'וואקסט ברענגען ביכורים? וואס עפעס דארף מען ווארטן נאך ירושה וישיבה? און רש י איז דאס מדייק, רש י זאגט נישט סתם לאחר שיושי וכחלקי, נאר לאחר שיושי את הארץ, ס'דארף זיין גאנץ ארץ ישראל. נאר די ביאור אין דעם איז אזוי, בשעת מען ברענגט ביכורים, וואס זאגט מען פארן אייבערשטן ווי געזאגט יעצט? מען זאגט אים שכוח, איך פריי זיך איך האב א שטיק לאנד, ס'וואקסט פירות, איך בין זייער צופרידן און איך דאנק דעם אייבערשטן. אבער אידן זענען פארבינדן איינער מיט די אנדערע. אויף אזא שטארקע פארנעם אז ווילאנג ס'איז נאך דא איין איינציגע איד, נישט קיין חילוק ווער ס'איז, וואס ער האט נאכנישט באקומען זיין חלק, ער זיצט נאכנישט אויף זיין פעלד, ער קען נאכנישט איינפלאנצן און באקומען פירות, איז נישט נאר ער קען נאכנישט ברענגען ביכורים, נאר איך וואס האט שוין פֿערצן יאר צוריק באקומען מיין פעלד, און ס'וואקסט שוין מיינע פייערס, קען איך נאכנישט ברענגען קיין ביכורים. די גאנצע ענין פון ביכורים איז ארויסברענגען א שמחה, דערפאר ברענגט מען ביכורים נאר צווישן שביעות און סוכות, ווייל ס'דארף זיין אין זמן שמחה. ווילאנג ס'איז דא א איד וואס האט נאכנישט זיין פעלד, אפילו איך האב שוין מיין פעלד, איז מיין שמחה נישט בשלימות. במילא איז נישט דא קיין ביכורים, די מצוה פון ביכורים איז נאר נאכדעם וואס יעדע איד האט שוין זיין פעלד, דעמאלטס קען זיין א שמחה בשלימות און מען קען קומען דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס מען האט. דאס איז זייער שטארק פארבינדן אויך מיט די טאג כ א אלול וואס געפאלט דעם שבת, וואס דאס איז די יום הולדת פון די צוויי מאורות הגדולים, די צוויי גרויסע באלייכטונגען פון די וועלט, די הייליגע בר שבע קדוש וואס איז געבוירן שנת נחת תפני הנ ח, און דער אלטער רעבע דער בעל התניא והשולחן ערוך וואס איז געבוירן אין שנת קה ה תקי ה, וואס ווי מיר ווייסן איינער פון די יסודות ביי זיי איז דער ענין פון אהבת ישראל. כסדר איז דא פארשידענע ווערטער און טייטשן און מעשות סיי פון בשם הקדוש און סיי פון אלטן רעבן וועגן די ענין פון אהבת ישראל ביז די אלטע רבי האט א גאנצע פרק אין תניא פרק לב פרק לב ב וואס איז די הארץ פון תניא וואס דאס רעדט זיך אלץ ארום פון אהבת ישראל. זאגט אונזער תורה, וואס הייסט די אמת'ע אהבת ישראל? נישט אז איך האב און איך בין צופרידן אז איך האב, נאר אז יענער האט נישט, קען איך נישט זיין צופרידן. ס'פעלט ביי מיר מיין שמחה. זאל די אייבערשטער טאקע העלפן אז גאר בקרוב זאל טאקע זיין א שמחה ביי גאנץ כלל ישראל, און דעמאלטס וועט זיין די שמחה בשלימות ביי יעדעם איינעם. גוט שבת.